Dem baş, dema we baş, dema we geş, dema we xweş û dema we hemî bi piranî bi kurdî be. Vê beşa xwe ya îroj me bi gelan pêrî ser zimanê kurdî ava kir û nebêjin çima bersiva wê di pêvajoya bernameyê de ji xwe hûnê bistînin. Îro mêvana min mamosteya zimanê Kurdî ye. Ez jê kelecanîtir im bi rastî çimkî kedawan û ew bi xwe bi şexsê xwe ji ber hilbijartina xwe li ba min gelek bi qedir û qîmet in û pîroz in. Yanî Em çi bikin jî ji ber ku me fêrî ziman dikin em nikarin heqê wan bidin. Ji vir destpêkê de spasiya xwe pêşkêşî mamosteyan me dikin. Mamosteyan me dikarin xwe bidin naskirin. Navê min îklim, paşnavê min oral e lê gelek kes wek Îklim Milanê nas dikin. Hinek bi şaşî dibê Mîlanê lê ne Mîlanê ye Milanê. Ez ji Elazizê me ji qezaya wê Depê ji Depê me. 2016 handa min dest bi lîsansê kir. 2020 handa lîsans qediya pêvajoya COVIDê hebû wê çaxê. Piştî du salan 2022 diyan da Min dest bi mastera bi tez kir û niha jî dewam dikim. Serdema tezê de me di qada edebiyata moderne dişuxilim. Li ser helbestvana jin Gulîzerê ez ê teza xwe binivîsinim. Erê erê werê yani. Ez ji vir dixwazim Ji bo mamosteyên zimanê Kurdî vê mînakê bidin bi rastî. Em îro li ser sütûnên herî girîng yê parastina zimanê me mamosteyên ziman û edebiyata Kurdî biaxivin em ê bi wan re biaxivin ji xwe. Ew in ku yên ku çiraya zanînê vê dixin û rêya pêşeroja me ronî dikin. Em ê qala qehremanên bêdeng ên zimanê Kurdî bikin îroj. Mamosteyên ku bi eşq û evînê zimanê me diparêzin û belav dikin. Her mamosteyeke zimanê kurdî çavkaniyeke zindî ye ji bo nifşên nû. Em lê ji bîr nekin. Wez careke din bêm hûn bi xêr hatin mamoste Îklîm. Em ê îro li ser ka kesên ku dixwazin beşa zimanê kurdî hilbijêrin dikarin çi bikin, bi çi rêbaza vê pêvajoyê pêk bînin em ê behsa wan tiştan jî bikim. Destpêkê de ez dixwazim vê pirsê bikim heta kesên ku dixwazim beşa zimanê Kurdî bixwînin divê çi bikin pêvajoyê çawa li hember wan hûn dikarin hineke pêşniyariyan jî yanî wexta ez ketim azmûnê wê çaxê azmûna ketina zanîngehê yanî xandina zanîngehê du beş bûn yekase û şadin niha nayî bîra min lê du beş bûn Vê çaxê du hezar û şazdeh bû yanî ya min min berê wê ön lîsans elektronîk haberleşme dibêjin li Hatayê navçeya wê dört yolê min xwend. Min dixwest bi DGS'ê bikim çar sala û Min endazariya endazariya endüstri yan jî elektronîk haberleşme bêjin mühendistî. Min ev her duyana dixwast ez xwe ji bo wê min xwe amade dikir lê yanî şeva azmûna DGS'yê bo velatek hat serî min nexweş ketim di azmûnê de min nedizanî min çi dikir filan ew azmûn Yani ji bo min bû kaosek. Piştî wê hevala min a zarokatî yani ji dibistana seredayî bigre heta îro hevala min wê çaxê ew jî li Boliyê masterê dikir ku îklim belkî tu dixwazî yani tu ne gula wê baxçeyî belkî tu gula baxçeyekê dînî Min ji ber eger bikevim ji nava lîsansek bixwînim ez dixwazim zimana edebiyata kurdî bixwînim ê ku bikeve Ti bikeve go ez ê heqê azmûnê bişînim ji te re. Bi rastî jî wê şand ji min re. Erê erê rûniştina ewil wê şand ez derketim û puanek baş jî min jê stand. Min got baş e. A du rûniştina duyem jixwe piştî du mehan rûniştina duyem hebû. Jixwe heman demê de ez ji bo KPSS'ê jî dişuxiliyam. Wek ya heqê rûniştina nûyem jî kîza xatiya min heqê azmûnê da. Wê çaxê min sêsûd û şêst û çar pan derxist. Hew tenê tercihek min hebû beşa zimanê edebiyata Kurdî ya Mêrdîn, Artuklu. Min ew tercih kir, min ji malê re got tabî yani kaosek derket nexwestin. Tê bêkar bûnî filan bêvan axir bi saya hinekan yanî min xwe giyan hinekan bi saya wan ez hatim min dest pê kir wexta lîsansê çar salan yanî ez him dişuxiliyam min hem dixwam him jî dixwam û Mesela li kafeyan dişuxiliyam min ders dida xelkê Sûriyê dersa Tirkî min dida û Heta jineka trans hebû min dersa kurdî da wê. Erê. Yani hatina min piçek ew bi sansasyonel benziya bêjim. Ev pêvajiya çar salan jî yani hem ez dişixulem li pirtûxaneyê jî dişixuliyam part time. Li wê derê jî min kitêbên ku ji başûr wek diyarî şandine yani enstîtuya kurdî. Min qeyda wan çêkir li bodruma heta li bodruma pirtûxaneyê. Li wê derî du salan şixuliyam. Welê yanî tim bi kurdî re eleqedar. Heman demê de koma me ya xandinê hebû. Piştî ku hevalên berê me ava kiribûn û ew derçûn, me ji nû wa da destpêkirin wek dewama wê vejîn. û me ji bo heta kovara me hebû fanzîn hebû ya rastî me ev fanzîn jî derxist heta wê çaxê nûbihar komela nûbihar hebû me mifte ji wan dixwaz em diçûn me komela paqij dikir me bername çê dikirin mesela bernameyên newrozê çêbûn em bijin me nivîskar dawet dikir me atolye da çêkirin atolyeya çîrokê Dûra li Mêrdîna Jor me kafeyek ciyek ji xwe re dît me li wê derê dewam kir yanê baş bû ew pêvajoya lîsansê him ez dişuxiliyam him min xwe ji xebatên kurdî dûr nerixist were yanî. Bi rastî mamoste îklim e, ji bo kurdî xebatên we gelek xweş pêk anî. Ez ji ber we pîroz dikim. E, mamoste Bûye gula baxçê xwe. Ew hevala wê gotiye ya Îklîm belkî tu ne gula wê baxçê bî. Rast e, we baxçeya xwe keşif kiriye û hûn bûne gula baxçeyê xwe. Û ez ji ber bi kurtasî mesela ji bo kesên ku dixwazin beşa kurdî hilbijêrin û bixwînin bi kurtasî rêbazek çawa li hember wan e? Dikarîn bibêjin? Piştî min a ji min dîsa got ez dibêm qey bû Hewiyek bi rûnişte û di beşa sozelê de yanî em bêjin edebiyata tirkî, felsefe, dîrok evana divê bizanin di vana de serkeftî bin. Yani van dersana bişuxulin ji xwe tirkî zimanî tirkî yani em bêjin pirsên van pir çêbikin û ji xwe panin beşên kurdî jî ne pir pir zêde ne ne Em bêjine bikin yani dikarin derxînin û niha wek lîsans li Mêrdîn zanîngeha Artûkliyê li Mûşê zanîngeha Alparslan li Bîngolê û îsal jî li Dîcleyê Diyarbekirê yani wek lîsans vebiye û xêr cî wê li Dêrsim yani Kirmanckê. û li Bîngolê jî ji xwe kirmanc kerine û yên Mûş, Mêrdîn, Diyarbekir jî niha tenê kurmancî hene yanê master heye tabi li Mêrdîn kirmancikê master hene lê li wek lîsans tune ye. Ji bo agahiyê we dan spas dikim. Spas dikim. Ez xwazim bê pirsim.

Pir bi min ecêba da, ferhenga me heye, ferhenga zimanê ku ez tev dapîr û bapîrê xwe tev îxtiyaran, tev diya xwe rojane dipeyivim, ferhenga wê heye. Ew bi min pir ecêba dibû. Ji xwe du hezar û yazdehan da kitêba ewil a kurdî yanî kitêbên xandinên min ên kurdî Du hezar û yazdehan de dest pê kir min ji xwe re kitêb kirî min got ka ez dikarim bixwînim yanî ez dikarim bixwînim erê ka ez jê fam dikim ew heye min dît ku yanî famkirinê de jî tu alozî ji min re dernakî erê ez fam dikim rehetî dixwînim yanî werê û ji xwe re piştî pênc salan bû nesîb yanî Piştî pênc salan bû nesîb ez hatim werê yani mesela ez ji Elezizê me tabi min nane Elazizî bûnê jê xar mesela li Mezopotamya wexva Mezopotamyayê niha xebata wana ferhenga varyantan heye mamoste Mikail mamostê min bû lîsansê de dû re hat îxraç kirin piştî vegeriya Niha li Artuklê dîsa mamoste ye. Wî ji bo ku ez ji Xarpetê bûm wek berhevkar varyantên herêma xwe min kom kir, min li wê derê pêşkeş kir. Niha grûba kurmanciyê de endama grûba kurmanciyê me dîsa peyvên em bêjin Li herêmên din belkî nehatiye bihîstîn. Bihîstîn yanî min evana kom dikim hîna jî. Ez wana hîna jî kom dikim û pêşkêşiya wan ez jî bikim. Werî mamoste Kenan peyvek wê heye ji min re dibê kurmanciya we endemîk e. Yanî ez wê kurmanciya endemîk ez naxwazim devoka min ji holê re be yan peyvê me yên orjînal belkî Li tu dera nehatibe bihîstin yan jî êdî hatiye jibîrkirin, bira winda nebin. Ev ji bo min baş e û werin. Ez jî yek ramanim. Kurdiya min bi qans ji destê min ez kurdiyek ji rêzê bi kar tînim. Lê pêva û wilo Erê. ev taybetmendiya me ya mêrdîniya ye. Ez wê qet dev jê bernadim. Ez stim jî ez ê wê biparêzim. Ez li ser disekinim. Gulo. Dema ez vê min ji xwedê tu ji Mêrdînê yî ez vêm belê. Ya min ji min dipirsin tu ji Cizîrê yî, tu ji Hekrarê yî, tu ji Kuderê yî. Yanî devok diguhere piştî ku tu yanî tu li malê kurmanciyek din e. Devokek din de axivê tu li Mêrdîn tev mamosteyên xwe, tev hevalên xwe û hezar hevok hene. Tu bi awayekî din dipeyivî ya min bûye şorbe. Ya min bûye şorbeya aşûreyê. Nexeme. Bes bira Kurdî me bira Tirkî me nîne me hemî dewlemendiyekê ji bo me. Ez jê memnûn im ez razî me ya. Em jî gelek jê razî ne. Mamoste wek hûn jî zanin li Tirkî zimanê Kurdî wek zimanê perwerdeyiyê di dibistanan de fermî nayê bikaranîn. Ev yek bandorek neyînî li ser derfetên karên me mamosteyên zimanê Kurdî dikin. Gelo mamosteyeke zimanê kurdî pê ku em bêjin zanîngehê jî qedan wê dî bû mamoste dikare bi çi rê û rêbazan karê xwe pêk bîne? Mîna ka em bêjin dibistanê nebû ku mamostetiya xwe pêk bîne belkî wekî din dikare bi çi rê û rêbazan ev hunera xwe ev karê xwe pêk bîne. Mesela dikare li perwerdeya gel halkeyê tim Belê. dibêjin navenda perwerdeya gel di wê derê dikare ji xwe re qursa kurmanciya ji kirmanckî veke. Mesela ez dersa taybet didim dikare dersa taybet bide. Belê. Ya jî dikare mesela xandekaran ên heskiriyên kurdî kom bike dora xwe. Yanî hênku dixwazin bixwînin, bielîmin yanî peyda bike warê dikare bike xêr jî wê tevî a çema yanî wezîfedarkirina me mixabin gor û rewşa siyaseta tirkî diguhere. Mesela vê zivistanê Gulşen Orhan hat Şêwirmendê Serokwezîrê Tirkiyeyê min jê re got, min got yanî wek mîlîtanan li me dinêrin lê em zanîngeha dewletê de beşa ku dewlet wekiriye em li wê derê wek mamosteyên em bêjin ê tirkî, ê îngilîzî, ê sosyolojî yanî em jî mamoste ne. Vê heqê dewlet daye me. Çima mesela em wek mîlîtan tên nasîn yan jî ew nêrîn heye? Em dixwazin wek mamosteyên li kontenjanan vekin, em jî li mekteban, li dibistanan her çiqas derse hilbijêr kê bijîbin em dikarin, em dixwazin bikevin dersên xwe. Yanî ev e daxwaza me. Belê. Ji xwe mafê wê ye jî. Mafê me ye ku pir resene yanî mafê me ye ku pir resene. Çima em nekevin yanî ew rastiyek e û rastiyek tal e a rastî. Hêvîdar im ev rewş ji holê rabe nizanim hiçek zor e. Belê. Rast. Erê. Yanî mesela telewîzyonên kurdî de jî dikarin bikin. bişuxulin. Dizanim weşanxaneyên kurdî dikarin edîtorî, dikarin redaksiyonê bikin, wergerê bikin yanî ez bi xwe mesela karê deşîfrasyonê jî dikim. Werger redaksiyon yanî redaksiyon heye, werger heye, deşîfrasyon heye, dersa taybet didim. Nizanim yanî piçek jî tu zanî kesayeta te jî di vir de bandorê dike. Yanî eger tu jê hatî biseknî, tu bi çiyê karê bibî bi rastî jî tê karan ji xwe re bibînî. Ya mesela nuhev medya nikare edîtoran stajeran bigire dikare yanî gotiş xwe em wek nuhev medya jî kesên beşa zimanê Kurdî xwe neyî ku lîsansê kirine em xwe wek nuhev medya jî dixwazin ji xwe bi wan re bixebin. Tin û ana jî kê yê ku dixwazin serî lê bidin dikarin bikin ji bo edîtoriyê jî û her wekî din ji bo nivîskariyê jî. Ez dixwazim pirseke din bikim ji we re. Di beşa Kurdî de perwerdeyeke çawa heye mamoste? Çi ders tên dayîn? Yanî perwerdeya zimên heye, perwerdeya edebiyatê heye, perwerdeya dîrokê heye. Mesela rastnivîs heye, rêziman heye, em bêjin dersa wergerê heye, dersa çapemenîya kurdî heye, yanî dîroka çapemenîya kurdî, dersa foklorê heve, dersa dengbêjiyê heye, serda yanî pola çaran wexta me de werî bû.

Pir xweş derbas dibin yanî meriv aciz nabe û taybetî nizam qada min edebiyata moderne ji ber wê edebiyata moderne û qet û dîroka çapemeniyê jî werî bû yanî. Gelek baş e ji bo agahî winda ez spas dikim. Ez bi xwe jî bi rastî difikirim ku î sal ne bi qismet ne sal e were beşa zimanê kurdî lewma ev agahî windidin ji bo gelek kêrhatî be. Di warê ziman de ez dixwazim çunki ji xwe xebata min tim li ser ziman e. Bi nivîskî bi axaxtînê ez dixwazim xwe çiqas pêş bixim wê ji bo me wexwe baştir ez dixwazim hîn xwe pêştir jî bixim bi rastî. Ji bo ziman çiqa tiştên kêrhatî mirov bike Ew wê şevê ez ew xwe rehet serê xwe datiye li ser wê balîfê. Mamoste ez xwazim pirseke ser mamosteyên zimanê Kurdî bikim. Li gorî we kalîteya mamosteyên Kurdî çawa ye an jî divê çawa be? Çawa ye ça yanî mamosteyên ku niha li zanîngehê dişixulin yan mamosteyên ku em bêjin ji beşa ziman û edebiyata Kurdî derçûne. Yanî hemî dibe em karin hemiya tê xwe pay galek. Ez ser navê mamosteyên xwe yanî li zanîngeha Artûklê mamosteyên em bêjin beş ziman beşa zimanê edebiyata Kurdî biborin çek kelecanim min hîna neşikaniye. Yani mamosteyên me baş in. Her yek di qada xwe de xwedî berhemin. Dişixulin Û li ser qada xwe, yanî dixwazin çi elmî ne, em bêjin çi dizanin, wê bidin xandekarên xwe. Yanî Turkiyê xandekarên xwe dagirin û werê bişînin, werê ev der biçin, werê dixwazin. Erê, bi rastî jî ew xalek girîng e. Mamosteyên ku ji beşa kurdî em bêjin derçûne, eweyan tu zanê, Li gor kesayeta te hinekî bi dûgar e. Mesela tu hatî te xand hêviyê te şikest tu neşixulî yan jî te berê xwe da qadekî din ê helbet qalîteya te dadikeve. Lê tu bijî wele min ew kiras ji xwe re dirût min li xwe kir û ew kiras li ser min e. Vê çavê qeltiya te jî roj bi roj wê yanî çêbibe, baştir bibe ew heye. Yanî tu tiştekî meraq bikî, tu ji xwe re di yanî di kurdî de qadek diyar bikî. Çi zanim tu dikarî mîzahê, tu dikarî em bêjin futbolê yanî werzîşê rê, podkestê yanî. Tu dikarî ji xwe re ev êdî maye afrenî afrenî rê ya te re ay kîna jî kelecana min eşî rehet be û tîpa rey jî bûya min pirsgirêk heye gelek xweş da axivin sağ bî were yani hûn ji mamosteyên xwe razî bûn yê zanî artık wê erez razî me giliye we hebe dikarim bikin na ev ev birastî tiştekê girînge ya ez mesela erê Hinek ji destê xwendekarê de yanî têkilî yan navberxaş bûn dualîye. Belê. Yanî mesela ez hinekî geweze me. Ez pir dipeyimin filan. Ez serê wan diêşînim. Yanî ji min re pirtûk lazim dibû ez diçûm oda yanî ez diçûm min derîye ve derîyê wan re dixist. Min digot ev kitêbcan ve heye werî min yanî parsekiya kitêbe dikir. Ew ya navberxaş kir. Baş dikir ew heqê we ne. Yanî Ez jinekî qey aliyê tekiliyê de ez dikarim rehetî tekiliyê daynim bi însanan re. Belkî jî ji ber wê bû nizanim. Yanî gelek mamosteyên min wek tenê wek xwendekar min nabînin wek xwişka xwişka xwe min dibînin. Yanî henekiyê xwe dikin carna bela xwe li min didin were yanî ew rehet ez rehet. Gelek tiştek baş e bi rastî ji bo Kesên ku dixwazin vê beşê bixwînin jî ez bawer im ev tiştê we got wê kêrhatî bi. Yanî tu beşan de ez bawer nakim ku xwendekar bi rehetî her odaya mamosteya xwe çayê ve xwe ya ji cixareyek bikêje. Yanî ev heye. Nexwe kesên ku dixwazin beşa zimanê Kurdî bixwînin werin mêrdînê zanîngeha Artoxliyê hilbijêrin. Mamoste ji te serî beşe ota. Belê, ez dixwazim tiştekê din ji were pirs bikim. Pêşê hata di gor mijarê ez vê bêjim. Li ser beşa Kurdî çi pêşniyaz dikin ana? Kesê ku dixwazin vê beşê hilbijêrin, kurtasyon dikari çi bêjin? Şima bira hilbijêrin vê beşê? Bira hilbijêrin. Welê bira hilbijêrin, bira ew zimên, yani ez derçûm, tu derçû, ew derçûn, Em navbera xwe da, em bi rik, bi înat, em li bazarê, li medyaya civakî, li qadan em vê zimanê kar bînin ku ev ziman normalîze bibe. Yanî tiştek heye tu bixa mesela tu bixwazî ew em bêjin etîketin ew stîkirin stîkirên li ser zimên hene tu wan bişkînî. Divê tu li bazarê mesela ez derim Mesela dermanxaneyê dermanxaneyê ku ez dikarim kurmancî bipeyivim ez li wê derê îlacê xwe digirim yan jî doxtorê ku ez zanim kurmancî dizane ez derba duyem randevuya xwe ji wî doxtorê digirim yan jî ji wê doxtorê digirim çi zanim cihê ku ez bijim nan dikirim fêkî dikirim were yanî Ez werî dikim. Hûn gelek baş dikin, ji xwe di vê wilo ve çimkî Yanê bila werin ji xwe re karekê ew êdî texayûla wan çiqas fireh be em bêjin jê hatibûna wan hebe ew dikarin bi awayekî ji xwe re karekî çêbikin bi kurdî. Gelek baş e. Ji xwe di van bûyerên di van demên dawî de diqewimin jî em fêm dikin ku bi rastî zimanê kurdî Bêxwedî ye. Divê em lê xwedî derkevin, em Kurd jî. Me dîsa fêm kir ji ber van tiştên mînak yanî xemsariya me heye. Mirovan ji ew nivîsên ku e, li sar otobana hatiye bi Kurdî nivîsandin ji wê hevokêrê jî tanulayên mirovan tune. Yani divê ev ji me re bibe şîret ku em hîn zêdetir bi zimanê xwe werin girêdan û biparêzin Weke ku we got kesên ku ziman bi kar tînin yan mîna kesê ku bi kurdî zane we tişteke xweş got ez ê em bêjine du fêkî firoşin yek bi kurdî bazirganiya xwe dike yek bi zimanê biyanî dike divê ez yê zimanê kurdî bazirganiya xwe bi zimanê kurdî dike hilbijêrim ev weke şer û mercê îslamê ferze bi min ya mesela zilam dizane kurdî ama bi te re tirkî dipeyve tu du caran Kurdî bipeyivî ew êdî vedigere. Belê. Yani ew jî ye rast. Yani tu rek bikî. Tu çiqas aktîf kar bînî wê ew qas ew bibe normal te. Tu bike normal te normal xwe yani tu qehve vexarin normal te be em bêjin. Yan jî e, berê razanê nîv saat xwendin normal te be. Bi zimanê te jî normal te be. Tişkî werê resene yani Hewca ne ke em bêjin tu xwedê îdeolojiyek bibî nizam tişkî were tu ne ye. Tu îdare yani norma te qediya erê tu çawa bê xarin bê av nikare bijî bê ziman jî tu dikarî yani yani em bêjin tu nikarî bijî werî tev bigere. Rast e. Di ser ziman tund bin. Mînak ez jî nîv bazirganê dî têm hesab. Ez dema diaxivim bi kesên ku tên ji bo ji cem min tişteke bistînin. Ew bi kurdî ger ez dibînim fêm dikin ku dîsê jî zimanê wan nagere hinek. Bi rastî fêm dikim bi rastî anlıyorlar ama konuşamıyorum. Ji wan me mixabin. Ez dîsa bi kurdî didomînim. Ez qet jê ve nagerim. Di do sê çarê jî dipirsim tu xelkê ku derê, tu ji ku derê her wiha û dawiyê ew eşxewana kurdî jin ji ka derpê holê. Ez pir dixwazim fêr bibim û Ya apê min mesela, apê min tenê devika me dizane. Dîsa jî zimanê wê giran dibe. Zimanê wê giran dibe yanî rehetî nikare devika me jî bipeyve. Lê wexta telefonê min dike mamoste tu çi dikî? û dixwaze tev min kurmancî bipeyve. Mesela ev bandorek e tu bandorek çê dikî. Çikî werê jî heye yanî. Ez mesela yanî em bêjin Zarokên apê min yanî hin ji wan hene dixwazin mesela kurmanciya xwe pêş bibin taybetî înat dikin ev kelecana wan a ev acêmî werî bi kêfa min tîne yanî ez te wan dipeybim filan ez devoka xwe dipeybim yanî ez wek mektebê napeybim jî. Yani hewce nake. Bira devoka xwe bizanim bes ya. Bes yani. Rast e. Ji xwe bira Kurdî de peyvên Tirkî tu nebe. Bes e. Yan jî Erebî. Ya Anglî dikare nebe. peyvên Tirkî jî bibe. Hema bira mantika Kurdî hebe bes e Bebe. yani. Tu peyvên Tirkî tu dikarî bi mantika bi mantika Kurdî yani hevoka xwe saz bikî. Ew jî ne Pîvaneke. Ez dixwazim behsa wî tiştî bikim wê vê kêlikê got ya hewl dide apê min bi kurdî kurdî xweş û zelal ba bibe bi min re. Birazî yeke min heye birazî min bi rastî yek jî pir kêm yanî ji wan zanin kurdî. Birazî yeke min li pir ji xwe re dike di warê zimanê kurdî de rol meda temenê wê hîn heyşt e. Berî vê ya bi çendakê min navê wê Zeyneb e. Dixwazim behsa wî bikim çunkî wê gelek kêf xweş ba me bibîse ku ez behsa wî dikim. Min dî hat ba min hewl dide bi min re bi kurdî bax we ji min re mesela hemî dibên hala bi tirkî ew dibê metê got metê binê min çi nivîsandiye min lê nevî ku zeyno hîna heysalê hîna zimanê wî ji baş nazî bire kurdî mixabin min lê nerî zeyno ji min çîrokeke kurdî nivîsandiye

Ji zaroktiya min de ev jî tê we berî ku em qeydê bikin we behs kirib weke kiraseke li ser mirove bi rastî em jî ev weke kiraseke li ser min bû xebata kurdî nivîsa kurdî ez wî kirasî înşallah zê dewrî zeynokim di malbatê de û

Di hişê we de cîh girtiye heye ku wî behs bike? Ay pir zêde ne. Yani Yine em zarok bû mesela qîza me ta min jî Stenbolê de hat îcarê malê Kurdî dipeyve nav hevda işte bîranînên xwe digotin û pê dikeniyan Ev jî hema yanî milê min reş kire hingî kutike çi dibêjin çi dibêjin filan vê çaxê didî mangeyê mangeye avis mesela em dibê mange nabên çêle got me tam min bû ez ne şaş bim got mangeye me avis nizam çer bû filan tam ev mijar nayê bîra min tenê mangeye avis bîra bide me min dî qîza me tam min got

Eger hûn nikarin kurmancî ya jî kirmanckî xwe îfade bikin, bi tirkî jî hûn dikarin. Wê çaxê tevî hêz yani quweta min nedigihîşt ez binivîsim. Tenê min dizaniya yani sê herfên cûda hene kurmanciyê de yek ya di de jî iya bi kum heye û ya din heye. Tenê hani derbarê gramerê de min ev dizaniya. Neyse min Tirkî nivîsan dersa din hat yani piştê hefteyekê dersa din hat li wê derin min hevokek nivîsandibû ew hevok xan yani silav da min çawa dixila û wê hevokê xan Hevoka we. Erê hevoka min xan tam yani wek yani min xas ez bêjim ez dixwazim nasnameya xwe bi dest bixim tişkî werî bû yani tam naybîra min Tevî çavê min tu jî sirb ama negiriyam û dersek din de jî mamoste Behrûz hebû ew jî ji Rojhilata Kurdistanê bû. Ew jî diket e, dersa me. E, Tîpên bi tîpên Kirîlî xandin û nivîsandina Kurdî em elimîn, bi tîpên Erebî mesela xandin û nivîsandina Kurdî em elimîn. E, Wî jî îşte ser zimanê kurdî û rewşa kurdên Bakur û xemsariya wan bi tişkî verî got, Ez ji wê rojê werî pir nizam qey xemgîn bûm, şer bû, pir ewik bû. Dîsa werî çavên min tijî bû, min bi îşareta min got ez dikarim derkevim. Ez derketim çûm li avê îskeyîs giriyam. Min destê xwe şûşt ez hatim ser hemdê xwe bi ken ez ketim polê. Ew heye. Yanî hene hin tişt hene Maria cî mesela wexta ez zêde hanî nabêjim wexta dibêjin tu çi dixwînî ez dibêm edebiyatê dixwînim filan lê hin hevalên min mesela dibên îşte beşa ziman û edebiyata kurdî dixwîne wow tu ziman û edebiyata kurdî dixwînî falan welê pes nê ne wek falan em pes na yanî carna pir kenê min tê carna yanî bi min yanî bandorek bi ser min çênake. Nizanim were yanî ew tişt hene zêde hene lê wê destpêkê de behsa çîrokê xwe kir we got mangeyî ke Erê navê wê avis e ne ku navê gotin mangeyê avis nizam nexweş ket tişkî were gotin erê min jî ne yanî maneya avis çi bû min wê çaxê ne hîn heşt salî me yan neh salî me Min jî got înekleri var min jî simi avis min jî. Tiştekê wilo ez zarok bûm hatibû bi serê min de jî. Ez li malê bûm temenê min hîna şeş wan dora pênc şeş salî bû. Min kêzik dê dît li ser perdeya odeyê we ez qîrandim tirtirsiyam dayika ma çiye çi bûye min nîşanî wê da ku ez li halê min li kelecaniya min tirsam nerî. Hmm. Ku wî got tu ji pîrê ditirsî, pîrik bû. Ji min hewe jî ew pîrka dayika min e. Îja dema zarok bûm min kengî ew bidiya mesela zarok bixsa min digot ne ku ji pîrka dayike. Bi reenkarnasyonê hat. Rastî ez ez zarokek pir xeyal perest bû. Bi rastî jî min digot xeyal a ev pîrka dayika min e hingî pîr bûye bûye kêzik. Ya mesela Te behsa wê kir, em zarok bûn tevî me devoka xwe dizaniyane, carna mesela kêzik mêzik li malê bû, tu dê ew kêzik hene werê reş mezin in. Bêlê. û wexta dimeşin jî dibê qey nigê wan da sol heye teq teq teq teq. Mesela min kêzikan bi kurmancî dide axaftin. û mesela dot mamê min, qîzê me, ta min filan em kom dibûn qîz. Tevî min tiştê were mesela teqlîda jinên berê yanî îxtiyar min dikir. Govendê wan, xeberê mesela çêrê wan yanî min wana dikir. Hê jî hîna jî heman tiştê dikim. Min ev kêzikane bi kurmancî di daxaptin îcar em dikerên min digot bilezine bilezine wan derin ketin zo zo zo hêvar bi filan. Yanî ev bîranîna min hene. Hîna zarok li diçûm yanî Belkî duwazdeh salî bûm heta lî hîna jî yanî wexta kêzik dibînim sûret dişînim yan jî vîdeo dikişînim kameran bide kûr û Ez e, axaftin. belî vêya bi hevtayî salan min dublaj ser vîdeoyan dikir. Erê. Du hev kêzik hene min dublaja wan kiriye ser zimanê kurdî. Anna we got kêzê ez ji vir ez ê di malpera xwe ya Instagramê di parve bikim ew vîdeoya min e, dublaja min ez bêjim ku Erê. min kêzika bi kurdî diaxaftin û şer dikirin. Erê. Ez heşt sal jî bûye ez bawerim êdî wê nakim. Lê gelek hatibû ecebandin û gelek etkileşim yanî stem bi rastî ez ê wê parve bikim ji nişka vê ji nuh ve ez dixwazim dîsa bîne tam di gor mijara me ha. Wekî din mamoste tiştek hûn dixwazin bêjin lê axaftina xwe zêde bikin heye gelo. Yanî tenê dikarim wê bêjim dîsa wek dubare bibe lê ez Tu vêya bibêjim bira hêviya xwe neşikîn. Yani bi rastî jî hêvî ji me re lazim e. Belê gelekî. Yani ji bo her tiştî ji me re hêvî lazim e. Bê hêvî nabe. Belê. Yani hêvî bi hêvî qut be êdî bi min wek mirin e. Ez werê difikirim. Yani erê mixabin şertên Tirkiyeyê Ji bo me wezîfedarkirina mamosteyên kurdî ne baş e, lê sibe çi dibe em nizanin. Dibe lê hosta ne ca razê wek her car. Belê, rast e. Şev hez şev yeke derî hezar bibore. Yanî ew e, bi rastî jî ew e. Yanî erê em wek em mamoste ne. Yanê hewce erê hewce dike rastî ji bo debarê hewce dike em werin wezîfedar kirin lê em di wî warî de hêviyê me bila hebe em ê bişuxulin çi ji destê me hat em ê wê bikin lê berra jî em dikarin yanê min got lê mesela tu podcast tê dikî dikare mesela hevalek me em bêjin Alaqeya wî bi werzîşê re çizanim bi futbolê re heye dikare podcastek ser futbolê çêbike yan jî ser magazînê ser modayê çizanim yanî hezar tişt hene hezar tişt hene em dikarin li ser yan jî ders bidin biraherin ji xwe re qursa kurdî vekin jixwe ew ji bo tecrubeyê pir baş e bi rastî jî mesela ez mamostetiya bi ucretî jî ez dikim. Yanî wexta tu dikevî polê, xandekar cûr bi cûr in. Ya mesela ha ez vêya bibêjim, par ez diketim dersa îngilîzî li gundekî Mêrdîn, Cewzatê, xandekar bi tirkî fam nedikirin. Mesela min ji wan re bi kurdî, hanê em kurdî de vêya dibêjin lê îngilîz jî werê dibêjin. Mesela di azmûnê de.

Heye. Nav, nav hev de kurmancî dipeyive. Ew heye yani. Benê. Were ez spasya we dikim mala hava. Ez hûn dengê me. Ez spas dikim. Bi rastî ez gelekî kêfxweş bûm û me tiştê gelek xweş axivî ez bawerim wê guhdarwanên me jî me ecibîne çunkî we agahiyê gelek kêrhatî bi me re parve kir. We got bira mamoste kesên ku beşa ziman dixwînin û mamostetiyê dikin bira hêviya xwe qut nekin rast e hin saziyên taybet û navendên ê çandî. Kursên zimanê Kurdî pêşkêş dikin lê ev jî bi sînore mixabin bi piranî jî di bajarên mezin e. Em di vî welatî bi rastî nehêsane rast e nehêsane ku mirov tiştê ku dixwaze qet nebe. bi rêk û pêk pêk bîne dijwar e lê alternatîf hene. Ger bi rastî dilxwestinî dilxwestiyê vî karî bin dikarin ji xwe re kar û bar û derfeta jî biafirînin. Em jî ez ji vir gazî kesên ku dibe ku derfeta wan şêla aborî jî belkî hebe. Dikarin derfeta ji bo kesên ku mamosteyên zimanê Kurdî biafirînin bira texsîr nekin ji kerema xwe. Îstîhdam îstîhdam tiştekî pir girîng e. Yani tu çiqas zêde hinekan îstîhdam bikî ew qas hêvî jî geş dibe. Teqez. Yani tu dizanî ku alternatîfên Te ên din hene yani a ew tiştekî girîng e pir girîng e yani. Em ji vir ne xwe gazî weşanxaneya kanalên kurdî podcastên kurdî em bêjin yani hemî dikare şîrketên kurdî mesela reklamên kurdî ji mamosteyan bixwazin berabergerê bikin afîşan bîlbordan Rast e. Heye, em dikarin hezar tişta bikin. Saetek yani ew bibe. Belê, rast e. Nexwe em ji vir dîsa dubare dikim xebatkarên ziman bê piştgirî hem ji hêla aborî madî û manevî bê piştgirî nehêlin ji kerema xwe. Weke ku min got ew çirayeke ji bo nifşê me yê, zarokên me yê Kurdan ê yê nû ne ku pêşiya wan rohnî bike. Ez ji ber careke din jî di spasiya xwe ji mamoste Îklîm ve dikim. Mala me ava. Ya ava tu ez gelekî kêfxweş bûm. İnşallah yê ku gudarî dikin jî heman kêfî jê bistînin. Te qez wê biecibînin bawer bikin. Guhdarwanên me yê podcasta me ne ew kas ku em bêjin bi hezaran milyonan e. Lê bawer bikin yê kesên kesên bi qelîte ne bi rastî guhdarwanên me gelek lê hêja ne. Li vir ez bernameya xwe diqedînim ji vir spasiyê xwe ji ema de pêşkêşî guhdarvanan jî dikim. Vê kêlîkê bimînin di xêr û xweşiyê de û bi xatirê we.